Эфирда Апас хәбәрләре. Студиядә Гөлнара Сынгатуллина. Хәерле кич, исәнмесез. Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның төп темалары. Безнең өчен бик тә якын җир бу. Тамырыбыз моннан таралган. Чүрү бурашта гөрләп, авыл көне үтте. Нинди олы бәхет, шатлык бит ул, янәшәңдә парың булу. Шушы көннәрдә районда 50 ел бергә яшәүче парлар хөрмәтләнде. Нинди олы бәхет, шатлык бит ул, янәшәңдә парың булу. Шушы көннәрдә районда 50 ел бергә яшәүче парлар хөрмәтләнде. Ул Апас районы оешуга 96 ел тулу уңаеннан үткәрелде. Өлкәннәргә район башлыгының Рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләк тапшырылды. Үзәк мәдәният йортыннан безнең хәбәр. Парлыларның сабырлыгын язмыш сыный икән, әйдә, сынасын! Парсыз итеп кенә яратмасын Бу дөньяга адәм баласын.

районыбызның үсешенә, үзгәрешенә зур хезмәт куйгансыз. Күп авырлыклар кичергәнсездер дип уйлыйм. Әмма бер вакытта да шушы авырлыкларга бирешмәгәнсез. Һәр вакытта алга таба булырга тырышкансыз. Шулай ук менә безнең районыбызның гореф-гадәтләрен саклагансыз, туган телебезне саклагансыз. Сезгә менә шушы хезмәтегез өчен бердәм булганыгыз өчен, безгә үрнәк булганыгыз өчен иң олы рәхмәтләребезне җиткереп, сезнең алдыгызда баш иясебез килә. Барыгызга да бик зур рәхмәт! Район шушындый булуга бик күп өлеш сез керткән. Сез йортлар салган, балалар үстергән, оныклар тәрбиялисез бүгенге көндә. Сезнең җылылыгыз, сезнең шушы тырышлыгыгыз ул безнең районны бүгенге көндә алдынгы рәтләргә чыгарды. Чөнки кая эшләсәгез дә, менә монда укытучылар бик күп, минем коллегалар. Сез һәрвакытны үзегезнең күңелегезнең җылысын биреп эшләдегез. Булсын дип эшләдегез. Тормыш иткәндә төрле хәлләр була. Һәрберебез дә белә, һәрберебез дә моның белән таныш дигәндәй. Һәм дә инде менә шушы Тормыш авырлыкларына бирешмичә, тормышның шушы сынауларына бирешмичә, иңгә-иң куеп, бер-берегезгә терәк булып, бер-берегезне хөрмәтләп, бер-берегезне яратып, шушылай гаиләләрегезне саклап, шушындый дәрәҗәгә килеп җиткәнегез өчен сезгә Аллаһның рәхмәтләре булсын. Киләчәктә дә менә шушындый рәвештә, шушындый составларда бергә-бергә очрашырга, шушындый ук юбилейларда очрашырга насыйп булсын. Парлар бер-бер артлы түргә чыга, аларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырыла, истәлекле бүләкләр бирелә. Менә
иптәшем белән ел-ел бергә гомер иттек. Гомер ел-ел гомер иткәнгә менә бер атна гына булды әле. Өч балабыз бар. Өчесе дә югары белем алдылар. Аллаһыга шөкер, бар да исән-саулар, оныкларыбыз бар. Һәм алар белән бик матур гына итеп яшәп ятабыз. Мин үзем Арча районының Наласы авылы кызы. Элек вакытта Советлар Союзы заманында бик әйбәт әйбер бар иде. Уку йортын бетергәч, безгә юллама белән төрле районнарга Юллама җибәрәләр инде, мәктәптәшләребез икебез дә. Менә мин шулай Иделләр кичеп, Арча районы кызы Бырнаш авылына килеп төшеп, шул авылда э, гомерлек юлдашымны да таптым. Эшем белән бергә шунда 38 ел мәктәптә рус теле укыттым. Менә Фәгим әйткәнчә, Өч бала үстердек, әлхәмдүлилләх. 50 ел яшәр өчен былай әйткәндә инде ул яшь кешеләргә бик э, озын кебек безгә инде ул 50 көндә булмады шулай бик тиз үтеп китте э, семьяны шушылай 50 ел бергә тату дус булып яшәтер өчен Сабырлык кирәк, бер-береңә мәхәббәт кирәк. Иң беренче сәламәтлек кирәк Аллаһ Тәгаләнең сәламәтлек белән дә безне зурлады. Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләһ. Мин Мәзәкәев Нәгыйм Габдулхак улы, Чуербаш авылында туып,

Все, менә 50 елга якынлашып киләбез. Исән-сау булып, э, балалар үстереп, өч бала үстердек. Улыбыз бар, икәү кызыбыз бар, оныкларыбыз бар. Короче, шулай тату тормыш, семья корып яшәп ятабыз. Нәгыйм абыегыз әйткәнчә, беренче ул миңа тәкъдимне ясады. Әйдә ди, бер 50 ел яшәп карыйк ди. Калганын аннары хәл итербез ди. Ул инде теге бик күп тә түгел, яшь чакта булган, бик белештереп тә бетерелмәгән. Шулай иттереп без өйләнештек. Комсомол туган көне, ул заман комсомолның бик дәрәҗәле чагы. Комсомол туган көнендә туйларыбыз булды. Өч балага гомер бит бирдек. Аллага шөкер, бик матур яшәдек. Әлхәмдулиллах, балаларыбыз да гаиләләр корып, матур итеп яшәп яталар. Нәрсә әйтәсем килә, гаиләне саклап калу өчен бер-береңне тыңларга, бер-береңне аңларга, кирәк чакта дәшми калырга, кирәк чакта инде вакыты җиткәч кенә матур итеп әйтәсе сүзеңне әйтергә. Мин шундыйрак без менә фикердә, без шулай яшәдек, Аллага шөкер. Лениза апагыз белән тора башлаганга Нәкъ 50 ел тула икенче октябрьдә, Алла бирса. Шулай иттереп матур гына тормыш узып китте. 50 ел, 50 ел бер карасаң күп тә инде ул, бер карасаң әз дә. Но Алла Ходай каршында һәм җәмгыять каршында булган бурычларыбызны үтәдек. Йорт салынды, балалар үстерелде, агачлар утыртылды. Шуңа күрә заяга узмагандыр дип әйтәсе килә бу гомерне. Бик матур яшәдек. Аллага шөкер. 50 ел үткәнен сизелмәде ди. Каяра да үтеп киткәндер. Ике баланы тәрбияләп үстердек. Биш оныкны хәзер үстерергә булышабыз. Шулай иттереп, э, балалар кайтып, китеп, хәлне белеп йөриләр, булышалар. Менә шулай тигезлектә, алда да- алдагы гомерләрендә шулай тигезлектә, матур итеп Үтәргә насыйп итсен Ходай Тәгалә. Безне шулай зурлап чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Э, без Рәмзия белән шул 50 ел яшибез. Безнең 50 ел яшәүләребез бик уңышлы. Балалар үстердек, балалар укыттык. Балаларга үзләре башлык үзе булдылар. Алар эшлиләр, без Рәмзия белән ял итәбез. Ходай биргән гомерне, биргән гомерне алга таба да шулай матур гына яшәргә язсын, я Рабби, бер Ходаем. Тормыш көрәш диләр. Әйе, бик хак сүзләр. Тик бу көрәштә бил алмашу түгел, күзне йомып телне тешләү кирәк. Сабырлыкның төбе сары алтын диләр. Бу сүзләр дә бик хак әйтелгән. Бу сүзләргә таянып яшәсәк,

Безнең өчен бик тә якын җир бу, тамырыбыз моннан таралган. Шушы көннәрдә Чирубрашта гөрләп авыл көне үтте. Ул биредә гомер итүчеләр һәм бүгенге көндә читтә яшәүче авылдашлар иганәчелегендә узды. Бәйрәмне авылның иң актив кешеләре оештырды. Җыр-бию, милли уеннарны, төрле күңел ачу чараларын берләштергән чара хакында тулырак итеп, алдагы материалда. Ул көне белән, якташлар, күңелегез шатлык белән тулсын, бәйрәм матур булып, истә калсын. Күңелегездә тәмле чәк-чәк, авызы хөрмәтле кунаклар, баллы булсын һәрбер көнегез, бәйрәмебезгә рәхим итегез. Авыл көненә дип килгән җитәкчеләрне, кунакларны баллы чәк-чәк гармун моңнары, татар җырлары белә каршы ала чури-бурашлылар. Бәйрәм рухы киң офыкларга кадәр тарала. Чури Бурашта үтүче авыл көне авыл халкының үз көче белән төзекләндерелгән, яшеллеккә күмелгән чиста, матур мәйданда оештырыла. Яңгыр явып торуга да карамастан, халык бәйрәмгә агыла. Читтә яшәүче дуслар, авылдашлар, канат кагып кайткан кош сыман,

Авыл көненә никадәр авылдашлар, танышлар, якташлар, бергә укыган классташлар, райондашлар, кайткан кунаклар җыела. Район Советының аппарат җитәкчесе Булат Гатиятуллин аларны бәйрәм белә котлый. Мондый чараларның халыкны берләштерүдә, очраштыруда әһәмияте зур икәнен билгеләп үтә. Сезне барыгызны да шоматып бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Элек-электән безнең ата-бабаларыбыз Сабантуй оештырганнар. башка чаралар оештырганнар. Бу бәйрәмнәр теге халыкның күңелләшү ысулы гына түгел, ул халыкның бер-берсе белән аралашып, бер-берсен күреп, яңалыклар белән бүлешеп, авырлыкларны бергә кичерү ысулы булган иде. Бүгенге көндә дә шундый бу мәйданда сезне яңадан күрү ул минем өчен бик зур шатлык.

Һәм бүгенге көндә дә ил иминлеге слагында торучы ир-егетләрнең якыннары түргә чакырылып хөрмәтләнә. Улым Илнурны 4 ел инде сугышка озаттым. Яраланып кайтты. Яраланып кайтканнан соң да барыбер тире китте. Рәхмәт бүген авылдашларыма безне хөрмәтләделәр. Бүләкләделәр. Бик зур рәхмәт аларга.

Мин Яруллин Рәйкә, 41 елгы, шушында 63 елны кайттым. И шушы авылда яшәдем. Халкы да әйбәт, килештем бик. Бергә-бергә әвәле бригадта эштә җирдем. 50-60 хатын белән бик әйбәт булды. Аннан соң фирмага кереп эшләдем. Авылыбыз менә дигән матур, халкы иле әйбәт. Бүген инде менә 85 яшем тулуга миңа бүләк булды. Исәнмесез якын дуслар, исәнмесез туганым, ни хәлләрдә яшисез, кадерле кунакларым.

шушы ниятемдә кире кайтмадык. Әлбәттә, халык бик күмәк, халык сагынган бер-берсен. Бу халыкка кирәк булган авылдашларга барсына да. Алар хисләре белән бүлешәләр, бер-берсе белән җырашалар. Әлбәттә, бу авылның барлыгын шушы авылда ата-бабаларыбызның нигезен саклаган кешеләр бар. Ата-бабаларыбыз җәсәдләре яткан, каберлектәр бар. Алар барысы да безне чакырып, шушы җиргә чакырып, Горурланып яшәргә язсын. Бүгенге көнне уздыруны алар да теләгәннәрдер дип беләм. Мәйданда өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә төрле кызыклы чаралар оештырылды. Аниматорлар нәниләргә аерым уенлы программалар тәкъдим итте. Балаларга мондый онытылмаслык мизгелләр өләшүдә шәхси эшмәкәр Лилия Зәйнуллина да үз өлешен кертте. Бәйрәм гөрләгәннән-гөрләде, төрле кызыклы милли уеннар белә аралашты. Шашлык кызды, табада чыжлап коймак пеште. Бөтен кешегә дә җитәрлек итеп зур казанда Плау өлгерден. Мәйданда мул сыйлы табыннар әзерләнден. Халык рәхәтләнеп сыйланды, кунак булды, күңел ачты. Махсус ясалган урында фотога төште. Без тирә-юнь авылларда, барысында да сабан туйлар, авыл көннәре үткәч, кызыгып, карап тордык та, апалар, кызлар белән киңәшләшеп, үзебез дә Чүрибраш авылында авыл көне үткәрергә булдык. Бөтен авыл безне күтәреп алды. Барысы да риза булдылар. Шатланышып авылда яшәүчеләр дә, читтә яшәүчеләр дә барысы бергә җыелышып кайтканнар. Бик матур. Аллага шөкер, бик матур. Авыл көне бара, бик матур уеннар уйныйлар, җырлар җырлыйлар. Плов пешә, кайнар коймак. Бөтен авыл халкы шат. Барысы да күптән көткән бу бәйрәмне. Аллага Хәзер көннәр бераз генә яңгырлы булса да, барысы да зонтиклар белән дә, барысы да бәйрәмгә килделәр. Барысы да шатланалар. Тагын да булсын иде диләр икенче елларда да. Без бик шат, чын күңелебез белән оештырдык. Чын күңелебез белән ихластан тырыштык. Барысында барысы да килеп рәхмәтләр әйтәләр. Оештыручы апаларга, кызларга, барысына да бик зур рәхмәт. Менә шушы авылдашларыбыз бик тырышлыгы аркасында шушындый бәйрәм оештырылды. Вот, инде безнең менә шушы кызларга рәхмәт яусын инде киләчәктә дә шушындый авыл көннәрен үткәрергә насыйп булсын. Барсын да шушында күреп шатланып, бер-беребезне хөрмәт итеп, шушында очрашырга насыйп булсын. Мин э, шушы Чүребраш авылында туып үскән. Кыз фамилиям Салахова, Гөлсинә булам. Хәзерге көндә Зиндадузский шәһәрендә яшим. Кунакка кайттым. Кунакка кайттым. Бик зур бәйрәм оештырганнар кызлар. Алланың рәхмәтләре жаусын. 18 елдан бирле безнең бу авыл җирлегендә сабан туйларда булган юк иде. Инде менә бу сабан туйларыннан да артыграк дип әйтсәм дә була. Шул хәтле күңелле итеп оештырылган. Әтинең туган ягы, без монда бала чакта елда кайта идек. Елда сабан туен бик матур бәйрәмгә килеп, рәхәтләнеп, уйнап, көлеп китә идек. Менә 10 ел дәверендә булмаган ни сабан туе. Быел оештыралар, матур бәйрәм оештыралар, авыл кешесе өчен дә Казаннан кайтучылар өчен дә бик матур бәйрәм. Барлык оештыручыларга бик зур рәхмәт. Алдагы елларда да шулай матур Сабан туйлары, авыл көннәре уздырырга язсын. Мин бу авылда туып үстем. Бу минем туган авылым. Элек тә монда безнең Сабан туйлар гөрли иде. Ләкин менә берничә ел элек берничә ел бездә бу Сабан туй булмыйча торды. Аллага шөкер, менә авылның бик актив кешеләре шушы бәйрәмне оештырдылар, чаптылар.

Аның чыгышларын тамашачы бик ярата. Җыр-моңнары белән ул халыкка бәйрәмне истәлекле итә.
җирне генә карата менә килеп кергәч теге шушы авылны күрдем дә мин әйтәм карале бигрәк чиста матур авыл анасы генә менә шушы аланда Э, авыл халкы үзенчә атыйдыр инде менә бу аланны башка төрле исем белән миңа ошады менә шундый теге тигез утыртылган каеннар аннан соң чирәмнәре күренеп тора э, шушы урынны карап торалар э, дип әйтәсем килә һәм инде шушы авылда яшәп ятучы һәм инде бүгенге көндә оештыру мәсьәләсендә зур көч куйган Кызлар, егетләр, аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки чыннан да табыннарын әзерләп, менә шушы торговый палаткаларны куеп, э, барысын да оештырып, э, әлбәттә инде э, аппаратураларны куеп, артистларны җәлеп итеп оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чыннан да авыл матур, яши күренеп тора. Мондый очрашулар кирәк, әгәр без инде шундый матур авыл көннәре, хәзер бит менә Сабантуй дип атый алмыйбыз чөнки чөнки чаптыру атлары юк, көрәштерергә батырлары инде хәзер әзәйде, алар барысы да чыгып киттеләр зур шәһәрләргә. Ә, авыл көннәре ә, очрашу шушы кичләре алар бик мөһим һәм бик кирәк, чөнки ә, телебез, гореф-гадәтләребез ул авылда сакланса гына. Җыеп әйткәндә, авыл көне күңел ачу чарасы гына түгел, бу авылның рухын, кешеләрен, тарихын, киләчәген берләштерүче көч тә.

Скидка на серебро 64%. Реализация по заводским ценам. Успей купить и поменять свой наряд. Апастово, торговый дом «Муравейник», павильон номер 7. Апас, Кайбыч, Буа, Тәтеш, Кама Тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру, югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары. Менә ни өчен Алтын кул оешмасының пластик тәрәзәләрен сайларга кирәк.

Апас урта мәктәбе яңарган, заманча тез алган. Апас урта мәктәбендә капиталь ремонт эшләре тәмамланган. Хәзер биредә соңгы җиһазларны урнаштыру белән мәшгульләр. Соңгы 3 елда белем бирү учреждениесенең төрле өлешләрендә яңарту эшләре башкарылып, укучылар өчен уңайлы һәм заманча шартлар булдырылган. Башлангыч сыйныфларның искиткеч матур бүлмәләре, монда һәрбер җиһаз, әсбап барсы да яңа. Апас урта мәктәбе, уку йортының беренче каты тулысынча яңартылган. Башлангыч сыйныфлар урнашкан өлештә ремонт үткәрелә, ашханә, технология бүлмәләре, ОБЖ кабинеты һәм сугышчан дан музее яңартылган. Мәктәпкә заман таләпләренә җавап бирә торган яңа җиһазлар да кайткан. Моннан кала әле быелгы елны бик күп суммада мәктәпкә инде яңа җиһазлар кайтарылды. Менә башлангыч мәктәбендә узган елны ремонт булгач, ике, ике катта анда без булган мебель белән укып торган идек инде. Бүгенге көндә бик матур җиһазландылар. Шулай ук инде Э, биология кабинетына э, э, микроскоплар заманча микроскоплар спорт залларына бик күп инвентарь һәм шулай ук менә яңа робототехника бүлмәсе булдырдык анда инде заманча ноутбуклар шулай ук җиһазлар кайтарылды мин инде бик олы рәхмәтемне үзебезнең район башлыгы айра җиһаншинга шушы ремонт эшләрендә катнашкан барлык кешеләргә дә җиткерәсем килә, барлык коллектив исеменнән һәм инде укучылар, әти-әниләр исеменнән. Апас урта мәктәбе директоры Гүзәлия Зиятдинова башкарылган эшләргә ярдәм иткән район башлыгы Айрат Җиһаншинга һәм барлык хезмәткәрләргә, укучылар, ата-аналар һәм мәктәп коллективы исеменнән Рәхмәтен җиткерде. Мәктәп коридорлары да яңа төс алган. Укучыларның тәнәфес вакытларын файдалы һәм күңелле үткәрү өчен, биредә өстәл уеннары куелган, ял итү өчен йомшак урындыклар урнаштырылган. Башлангыч сыйныф укытучысы Роза Нургалиева да мәктәптәге үзгәрешләргә сөенечен белдерде. Менә без быел яңартылган мәктәпкә килдек. Мебельләребез искиткеч! Матур, искиткеч нык. Бүген балалар китаплар алырга килделәр, шаккатып, рәхмәт әйтеп, шатланып кайтып киттеләр, тизрәк 1 сентябрь җитсен иде дип. Безнең класс балалары робототехника белән шөгыльләнәләр. Менә аның өстәле, урыны да бик җайлы булды. Роботлар да бар, тезәләр, ясыйлар, уйлыйлар, чыгаралар. Мәктәпнең сугышчан дан музее да яңартылган. Айдар Хәбибуллин сүзләренчә, ул күп еллар дәвамында укучыларга патриотик тәрбия бирүдә мөһим урын алып тора. Бу инде безнең яңартылган музей, музей боевой славы. Ул безнең мәктәптә күптән эшләп киләдер ие. Э, менә инде хәзер яңартылган якка күчтек. Э, заманча монда безнең бөтен оборудование. Э, и вот рәхим итегез безнең яңартылган мәктәп музеебызга. Бу музейда инде безнең күбрәк шушы хәрби тематик белән бәйле инде. Монда инде в основном сугыш чоры экспонатлары билгеләнгән, афган сугышлары һәм менә хәзерге СВО вакыйгалары тоже шушында урын алган. ОБЖ кабинеты да заманча рәвеш алган. Анда яңа җиһазлар, махсус урындыклар һәм уку өчен кирәкле булган башка әсбаплар урнаштырылган. Вот вашему вниманию вот представляем, как как сказать, современную

заманча мөмкинлекләр белән каршы алырга әзерләнә. Биредә укучылар өчен белем алу, иҗат итү, спорт белән шөгыльләнү һәм сәләтләрен үстерү өчен тагын да уңайлырак шартлар тудырылган. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин исә сезнең белән саубуллашам. Бар эшләрегез дә уң булсын. Исәнлектә күрешик!